um ka ra video ye ke ipotše gore ke nyake di-pictures gore gore tše e le gore mohlomongwe di ka represent batho ba ke tla bego ke bolela ka bona gore le kgone go kwešiša gore ke bolela ka mang then še wena okay a se kgone go kry-a di-troop pictures tša bona well tšona di gona mo di-internet but kgotse e le gore o kgotse le gore di a šomišiwa mo di-videong tše dingwe and then ka no ipotša gore okay Ke rata movie o mofeng? Ke rata Lord of the Rings. Ka re re ke tše some of the characters tša Lord of, Lord of the Rings and then ke šomiše tšona tše e le gore ga se di-picture tša bona tša nnete but ke di-pictures tše e le gore ke tla ba ke di šomiša go laetša each and every character ye ke tla bego ke bolela ka yona from part three ye go ba o fitlhela mafelelong a di-tablets tša rena mo di tlo go felela gona okay a re thomeng eng ke tablets ene pele ke thoma gore o kgone go understanda story se ke tlo kgopela gore o thome di-video tše kua morago kua um lebelelang um family tree ya the anunnaki o theletše story se ke se boletšego sa the anunnaki tlholego ya lefase and then from there o kgone go tsena go di-tablet o thome ka tablet um ya mathomo e sa le neki but o thome ka part one ya yona o dire o lebelele part two and then o kgone go theeletša part three gore o kgone go ša gore na part three ge re bolela ka yena re tla ba re bolela ka eng re lebišitše kae ntle le gore o lebelele part one le part two o ka se kgone go kwešiša gore na setori se se tšwa kae se lebile kae

e be e le o mongwe wa di-ancestors tša go tšwa go Kgoši An. Re tlo bolela ka Anu. Anu e be le a descendant ya Kgoši An. E be le a true heir to the throne, gore a re kena sentše a tšee bogoši. Enki Tablet Number 1, Part 3 Ka ge Alalu a ile a hlalosa gore yena o na le The Royal Blood, goba The Royal Seed, gomme a tšwela pele ka gore Lakhma o be a se na The Royal Blood, goba The Royal Seed. Re gopole gore Lakhma ke kgoši e bego e le kgoši ya Nibiru pele ga Alalu, gomme Lakhma o ile a bolawa ke Alalu. Alaa o tšwetše pele ka go hlalosa gore Lahma o be a sa tšwe ka bogošing, ga a na madi a bogoši. Gomme yena, Alaa, e tla ba kgoši ya Nibiru e mpsha. A bolela gore ke yena modulasetulo sa bogoši wa nnete, or are the true heir to the throne. Alalu o itše go ikana gore o bolela nnete a bua bogoši. Go bile le prince ye nngwe yeo e ilego ya belaela ka ga go bua ga Alalu bogoši. Leina la prince yeo e be e le Anu. Anu e be e le setlogolekhukhu sa Anne go tšwa ka bogošing. O ile a laetša le family tree ya gabo, gomme ba bantši ba ile ba sapota claim ya gage. Alalu o ile a tsebišwa ka seo, gomme Alalu a amogela Anu, gomme a botša bohle gore yena Alalu e tla ba kgoši ga jwale, mola Anu e tla ba The Crown Prince, ka ge bobedi bja bona, Alalu le Anu, ba etšwa ka bogošing gomme ba ena le The Royal Blood, e le bona ditlogolokhukhu tša Anu. Alalu o tšwetše pele a re, Anu e tla ba the rightful successor, go ra gore the rightful heir to the throne. Alalu o tla re nakong ya ge a tloga setulong sa bogoši, Anu a se dula gomme ya ba kgoši.

objects, tše ntši tšeo ba tlago go di šomiša go nyakana le gauta at the Hamad Bracelet. Go ile gwa reportiwa gore di celestial ships tšeo di šomišitšwego go nyakana le gauta ga se nke tša boa. Gomme Alalu a re a go dirwe le go šomišwa the weapons of terror e lego dibitša tše kotsi gore ka tšona go bulwe ditsela tša nibiru le di-volcanoes di kgone go ba gona gomme go bile jalo le gopole gore mola lefaufaung go tletše di-media rocks tše dintšhi ka fao di-celestial ships tšela ge di ntše di sepela kwa lefaufaung ka nako nngwe di thula

Dithaba di ile tša šuthišwa. Di-valleys, goba nka re space se se lego gona between dithaba, se ile sa rurumela goba tša tšhikinyega. Eupša pula yona e ile ya gana go na, gomme moya wa tšutla ka matla. Ka mona ntlong ya bogoši, Anu o be a treat-iwa jwalo ka a servant, goba mmereki, goba lekgoba la Alalu. instead ya gore a treatiwe jwalo ka a prince the heir to the throne go feta moo batho ba nibiru ba ile ba tlogela go khunamela alalu ba ile ba tlogela go mo direla goba go mo theeletša alalu ga se nke a tliša tharollo go nibiru eupša mathata a ile a oketšega Alalu o tlišitše matshwenyego le ditlaišego fela go Nibiru gomme a no renelela setulong. Ka nako ya The Ninth Sha, go ra gore Sha ya bonaene ya Nibiru, Anu o ile a thoma go tšhalentša goba go ba kgahlanong le Alalu. Anu le Alalu ba ile ba thoma go lwa, ba lwela bogoši. ntwa ya bona e be e le ya matsogo e se ya dibetša go ra gore ne ba e lwa ka matsogo fela ba ba sa lwe ka ditlhabane ge ba ntše ba e lwa anale o ile a koba khuru ya gage gomme a wela fase anale o ile a fenywa mo ntweng yeo Anu o ile a bitšwa kgoši e mpsha ya Nibiru gomme a bowa setulong sa bogoši. Seo se ile sa tšhoša Alalu kudu gomme a disaeta go tšhaba planeteng goba legodimong la Nibiru ka ge a tsebile gore ba tlo mmolaya ka ge le yena a ile a bolaya kgoši ya pele ga gage yeo e bego e bitšwa gore ke Lahma. Alalu o ile a tsena ka gare ga spaceships a sa bonwe ke motho, a tšea le dibetša tše kotsi gomme a tšhaba Nibiru. Ga go motho yo a monnego ge a tšhaba. O be a tšhabela go ye nngwe ya diplanet tšeo di lego gona mo lefaufaung. Ke yona mafelelo goba the end of tablet number one. gomme a re kopaneng ka tablet number two e sekgale ke a leboga